Għaddu għafu il-biografija ta' Mario Vella. Mela, mela, ħana bada minn dan għandek dan il-ritrat partikolari li telali iktar minn darba waħda. E, Tijak bħala tifel u d-dim typewriter. Xin l-istoria għem? E, Dajem kelli affinita xiftit jew għal e, għal-kitba dajem kienu joġbuni il-kliem u l- il-kostruzzjoni ta' sentenzi u l-komunikazzjoni ehm, il-komunikazzjoni li tqanqal bil-Malti. Ovvjament, dak ir-ritratt kien meħud meta kont zaħir u neppoza jisni fidil. Eh, Probabilment, ma kien meħud għand naħseb fid-dar ta' nanti, mhm. fejn kont nqatta l-parti kbira tal-ħin fil-weekends tiegħi, meta kont eh, żgħir. Ehm, u l-parti kbira tal-ħin kien mqatta nara barrax ta' films. U neduka ruħi eh, tramite ċinema. Ċinema kien l-ewwel mħabba tiegħi. U probabbli l-ikbar imħabba tiegħi ukoll fil-fehdan il-mediums artistiċi għanek.
Mm, mm, mm. U konti ġa speċa qed tikteb affarijiet li huma kreativi f'dik il-ħabta. Le, le, askelli, askont noħlom li li nikrea jew li kelli l-kapacitajiet li nikrea xi ħaġa. Pjuttost anzi kelli ħafna issues b'mistħija u b'kumplessità inferjorità jien jiena nikber, I mean, u bħalma jiġri forsi again ma, ma nixtieqx niddiġenera f'diskussjonijiet ta' klassijiet soċjali, ma nħoss li klassi soċjali li twilit fiha jien mhijiex waħda li taġevola Eh, dawn il-mezzi ta' espressjoni jisu il-prattiċità u l-utilitarjanizmu huwa huwa preġat ferm iktar ehm, l-abbiltà li toħlom eh, ma tantx ninvestu, ma tantx ninvestu fija. Jisu importanti li teduka ruħek u li teduka ruħek Għax permezz ta' edukazzjoni tista' taċċedi għal impjieg deċenti. Li hija xi ħaġa estremament riduttiva fil-verità. Ehm, naturalment meta kont iżgħar u anke sa sa sa l-oxrinijiet tiegħi ma tantx Kont kapaċi nkun konxju ta' dan ta' din ir-riduttività speċi, imma f'xi punt sirt konxju tagħha u provajt b'xi mod ehm, insib il-mod tiegħi kif kif naħrab minn din il- kif taqbad tgħid.
Il-konfini mondani. Dawn il-konfini domestiċi imposti, imposti fuq xejn kontra d-domestiċità ġifieri, imma naħseb il-mużika kienet l-apprezzament ta' mużika kien turning point kbir f'ħajti, I mean. Ma qabel ma wasal dal-apprezzament, Kellek aspirazzjonijiet oħrajn, forsi infurmati bit-trobbija ta' bin il-ħaddim? Xejn.
Ma kellekx aspirazzjonijiet? Le, l-aspirazzjonijiet tiegħi kienu li bħal ġenerazzjonijiet ta' qabli nsib impjek stabbli u li eh, u li nrabbi familja, I hmm. guess. Ehm, fl-ewwel waħda kelli riżultati Mħaltin, fit-tieni waħda fallejt totalment. Ma meta tajt fallejt totalment għax irreġettajt inti l-idea u. Le, ġest ġitek. Eh, ġitek. L-idea ta' familja nsiba idea attrajenta ħafna u xi ħaġa li kapaċi ninvesti ruħi fija ħafna. Ma ma kellux ikun hekk ħabba Situazzjonijiet komplikati, I mean, ta' fent. Il-ħajja qatt ma qatt ma tiżvolġi eżattament kif kif tixtieq int jew kif tippjana int. Però li trabbi familja xi ħaġa serja u li tirrikjedi eh, sagrifiċċju selflessness konsiderevoli speċi. Ehm,
Jivri bħala tifel il-messagġi li kontet tirġivi għilet biex ta' li tkun konformi ma' dan it-template. Minna ta' familja tiva, pero forsi biex nreġġa r-rota ftit l-ura ehm, jien hemm differenza sostanzjali bejn bejn it-trobbija minnaħa ta' ommi tal-familja jew il-personalitajiet li jeżistu fuq naħa ta' ommi tal-familja u naħa ta' missieri. Fuq naħa ta' missieri dejjem kienu nies iktar skwer, konformi, ehm, li onestament għakim nissew bewet u ieħor. Ehm, M'għandhom xejn interessanti xi jgħidu, ma naħsibx li f'45 sena qatt smajt xi ħaġa interessanti ħirġa minn membru tal-familja minn naħa ta' missieri. Fuq in-naħa l-oħra, ehm, fuq il-familja tan-naħa tommi huma eh, huma personalitajiet erratiċi ħafna ehm, flod għal Alla. Ehm, imma moni bċertu ġwa devir li naħseb jena kont kont imdakkar imdakkar sew minnu. Għaw mi kienet eh, Waħda mill-kbar fost ħuta u omma sfat nieqsa pjuttost kmieni f'ħajta ta' 48 sena eh, kienet tilfet ħajjita. Għal daqstent assumiet rwol kemm xejn matriarkali fil-konfront ta' ħuta u jien spiss kont nkun preżenti ehm, tagging along ta' tifel li kont kienet iġġorni miegħi u U kien żmien eċitanti ħafna għalija ġejt introdott għal bosta pjaċiri ehm, li ma konx familjari magħhom dak iż-żmien. Jien niftakar xena eh, rikorrenti f'moħħi huwa eh, mmur dar ta' tan-nannun, ġif missier ommi, li kien naxxari, ehm, u nidħol fil-kamra ta' wieħed mit-tijiet tiegħi li kellu din il-gwarda robba li kienet miftuħa fin-nofs, u qalb il-ġinsijiet u l-abbiljamenti li kienu dereger dak iż-żmien kont Li kienu xiex?
Dereger, ta' żmien, kienu l-moda ta' żmienhom. Ehm, kien ikun hemm arma tan-nar eh, fuq il-ħata xelluk tal-gwarda robba, center breda tal-ħamsa kienu kaċċaturi ovvjament, u poster life size ta' Bruce Lee. Hmm. Kienet taħlita ta' nies li kellhom fissa fuq il-kultura popolari ta' żmienhom u fuq interessat f'varji delizzi u anke vizzi, jekk irid inkun onest, eh, eh, li permezz tagħhom ġejt eh, kif ta' tgħid, ġejt espost għal numru ta' affarijiet li forsi stajt ġejt esposta għalihom ħafna aktar tard f'ħajti f'kuntesti oħra. Ħaġa interessanti u koll. Bħal xie xifiri bħal din bħal din l-arma, per eżempju, jew anka forsi xi ideja għet li kena. Anke,
affarijiet dubjużi bħal ah, mar, isma jelaw, jelaw ħanurrik film ħad itgħallem u jirruk xi film erotiku ġifiri. Porno. Eh,

Forse ma kienx il-mod ideali kif strambi għax jaf jgħidu lek le s-sess u għazmin il-liberalizmu totali għal fejet qed nagħmlu tabu s-sess. Probabli. Eh, imma li kien hemm eh,
Kem kellek iż-żmien jiġifieri meta bġejt esposta għal 8 snin.
Eh. Disa snin.
Mux daqsek konformi ma' normi ġiri, dan. Imma illum, meta naħarsu lej l-lum, dak iż-żmien ma kienx ħaġa spettakolarment partikolari, qed tifhimni? Hmm. U qed qed nagħti daqsxejn sfond għax naħseb li dan l-isfond jixħed daqsxejn dawl fuq kemm il-personaġġ u kemm il-mużika li żvolġiet mill-personaġġ tiegħi. Ehm, u niftakar li konna esposti minn kmieni għal ċertu umorizmu pervers Eh, per eżempju, niftakar li kien hemm din id-drawa li meta l-aħwa zijiet jiġu lura mix-xogħol kienu kienu jintafaw miġema fil-bitħa u kienu kien hemm tfal ta' ta' kulħadd preżenti ġifieri kuġini kollha konna kienu preżenti u uħut mit-zijiet li kellhom sens tummarizmu partikolarment kattiv u pervers kienu jqogħdu jippuntaw lejn id-difetti fiżiċi ta' tfal, biex ah, rajna fċetta għandha t-tifla tagħha widneja jisu ta' dambu daqt it-tir speċi u liħor għandu sninu mqabżin speċi. U da bil-ġenituri ta' bil-ġenituri prezenti kullħat jħu għaliħu kullħat jirribatti u. Il-ġenituri mm. ta' ċetta, dal kas kienu jihdu għalihom jew kienu eh, sbulli. Kienu jihdu għalihom u kienu kunem dal L-argumenti isteriċi u jina nżid pjuttost komiċi, imma wara sija kien ikun qisu mhux xejn u allura in a way għalija kienu l-ordni tal-ġurnata, l-imġiba kienet l-ordni tal-ġurnata u ma nistax ngħid li konna partikolarment danneġġati minna biex inkun. Jista' jkun li jenet?

kbira speċi kont imrawem fija. U niftakar per eżempju, memorja ċara, daqt nejdon niddubita kem nis seġu fuq il-podcast jirrakuntaw l eksteri stejjer stejjer simili. ta' di xort għatma. Ma kienu kienu kienu kienu imqarċin ħafna naħa naħa naħa Tommy, speċi, u ma nistax nejt. Kem kienu għahwa?
Li ma, xi sitta mnalija. U ma nistax ngħid li ma ħadd xejn minnhom speċi l-vina rebelluża u ħarġa problem minn hemm ġejja. Ehm, nixtieq naħseb li llum hija daqsxejn iktar kultivata u hemm iktar daqsxejn. Erudizzjoni jekk magħha. Sfond u ħsieb warajja. Eh, ma niftakar per eżempju. Eh, Imma the penchant for disruption or chaos. For trouble. For trouble. Minn hemm ġej.
Niftakar per eżempju episodju memorabli fejn waqt li ommi kienet tmur tixtri man tal-ħanut tal-merċa bil-mixi dak iż-żmien kienet għadja jennaf ta' nofsija jew whatever iddu, kienu iġeldu li jenna l-kuġinu jilabu l-flus fuqna, ġifir, kienu kienu flok flok boxing gloves um, uh, jorbtulna srivet ma. Ah, Ma' subgħajna xi ħadd kien joqgħod fil-bieb attent f'każ li ommi titfaċċa mal-kantuniera biex iwaqqfuna immedjatament. Ġifieri ommok kienet ix-xeriff f'dal-kuntest. Ix-xeriff kienet pjuttost naiv fil-verità, kien jagħmlu l-affarijiet wara minn wara dara. Ehm, ovvjament ma kienx ħad approva faċilment minn dawn il-digressions. Ehm, u kienu kienu literalment ġeldu li li Il-kuġin tiegħi li kien xi sena u nofs ikbar kellu reach itwal minn tiegħi għal daqstant kont nitlef dejjem. Dejjem.
U kif kont titlef? X'kien jimmarka t-telfa li inti tarren? U le, le, ma konx niġi knocked out jew xi ħaġa, ma ovvjament u biex biex jirnexxi ninkwadraħ b'daqqa kienet diffiċli ħabba differenza fir-riċ kont iktar naqla jien milli jaqlaw definittivament. Kien jgħabu l-flus fuqna bat meta meta jaraw l-lom minn ġejja. Kienu jgħidu, oh, ġejja, ġejja fil-res, u kollox, I mean, ġiġi għan normal, jissu xħat maġara xejn kien daċin s-sigretan, kien eċitanta ħafna, I mean, tu tikber, I mean, dejjem kollok ċertu fasċinu bla dulti. Hmm. Li paradossalment, un bat jinqaleb kollox meta tibda tikber, jibda jikber il-fasċinu tijek fuq n-nis li huma iżar minnek. Ehm, paradossalment. Ehm, kienu familja ikkulurita biex inkun diplomatiku. Ma daw daw affarijiet li l-in minn norma, biex ta' jow nis ma jgħidu li ħafna affarijiet, pero jisma t-tmeniniet kienu zminiet. Eh, Għax inti fit-tmeniniet. Eh. Skizofreniċa ħafna u mux daqseg barra minn norma kien dal-affarijiet kienu Fejn trabejt inti minn dejjem l-imġar? L-imġar ma dak iż-żmien konna għadda ħafna ħin in-naxxar. Mbagħad ovvjament meta kbirt u spiċċajt l-edukazzjoni primarja u sekondarja spiċċajt maqtuħ ħafna minn dik in-naħa tal-familja. Jien kont naħdem qed niftakar ma' tiju minn tiegħek ma ma kienx jidher ma naħsibx li kien hekk, fl-istess ma naħsibx li kien daqshekk. Eh, ma nixgħarfin insemmu smi. Le, le, le.
Ma, eh, le, ma di, anzi, Ma ġifiri, ma dawn dawn l-affarijiet. Għaddis kien jidher, da ma jista' jkun minna ħat l-oħra. eh, sa. Le, minti għalla nafan me għattejt, le dak minna ħal oħra familja. Em, Dan l-affarijiet b'xi mod jew ieħor ċert li li sabu irwieħhom fil- fil- fil-mużika tiegħi u fil- fil-mod kif nesprimi ruħi u nipproġetta ruħi pubblikament, ovvjament. Em, U kif tinterpreta d-dinja u għazbieġa?
Eh, kif ninterpreta d-dinja hija xi ħaġa li hija ever changing, speċi. Imma naħseb li li għandek dil-qoxra għal eh, biex ta' anka l-ismerrija l-wok. Il-tolleranza għal ċertu forsi behavior meqjus divis fil-parametri ideoloġiċi tal-ġurnata tal-lum. Ehm, xi ftit jew ġej ġej ġej minn hemm. Bla mm. dubju ta' xejn. Imma kienet edukazzjoni u koll, ġifiri, min eh, kienu nis li jħobbu ħafna l-mużika u koll, u ċinema, għamin, restrettiv dak li eh, jassorbu, ovvijament, ma l-ewel impatt tiegħi ma pop culture, speċi, mm, Hemmhekk seħħ ġifieri. U kienu żminijiet volatile ħafna kien il-taqbida bejn il-Labour u l-PN kienet fil- fil-qoċċata tagħha dak iż-żmien, I mean, eh, episodi violenti kienu l-ordni tal-ġurnata. Saħilu li probabbilment il-ħwejjeġ li qegħdin jiġru llum il-ġurnata eh, huma ħafna iktar danneġġanti għas-soċjetà mid-dannu li nħoloq dak iż-żmien għalkemm ma tantx tista' tifridhom minn minn. U ta' miegħed jgħid fuq in-naħa laburista. Razza, ġifieri minn toffjana kemm in-naħa tommi u kemm in-naħa ta' missieri, ġifieri għalihom minn toff kien demigod li ma jista' jiġi iddubitat qatt. Ovvjament jien dejjem kelli biż-żmien, mhux dejjem, insomma, biż-żmien rabbejt ċertu antipatija lejn lejn dan il-xorta ta' fanatiżmu li, li tant għaqbu tikattar fl-imħuħ tan-nies in ġenerali u għax esperjenzajta di persona tu familti, speċi iktar u iktar nirriġetta dawn l-allat follot snejdilhom jien. Hmm, le, li xi ħaġa ma tistax tkun xettiku dwarha hija assolutament assurda. Hija assurda u interament eh, inaċċettabbli. U l-kuġini tiegħek kienu jkunu ġifieri kienu part kienu attivisti fil- attivisti fil-partit. Le, attivist mux ma mux għatajt kun għalla mal-graffiti, fil-sens ta' le, le, le.
Le. Niżjed iżjed kien kun hemm xi wieħed ikisser xi gażin tal-Partit Nazzjonalista okkażjonalment. Dak u dak kienet il-medja tal-attiviżmu Interessanti, stati trobija. Eh, eh, ma kien kienet kienet edukazzjoni kif qed l-ekspeċi naraf f'dik in-naħa tal-familja il-milja ta' l-umanità fil- fil-fraġilità u fin-nuqqasijiet kollha tagħha u għalkemm forsi ehm, ċertu metodi huma dibattibbli speċjalment eh, jekk tgħaddihom mill-arbi l-ideoloġiku tal-lum il-ġurnata, hmm. xorta bil-mod tagħhom kien hemm ħafna hemm ħabba u ħafna ħafna kif taqbad tgħid rieda li wieħed jgħix u li ehm, jerda l-mudullun tal-ħajja biex inkun biex inkun onest. Mm. Ehm, ovvjament, meta tikber u teduka kemm xejn iktar ruħek, tista' tpoġġihom iktar fil-kuntest ġust tagħhom.
Hmm. U x'inhu l-kuntest ġusta, ġifieri int qed tgħid li tiskużhom għax fil-kuntest Le, le, anzi, anzi, l-lum nara anzi, l-lum nara ċertu fallibiltajiet li li li ehm, mux niddeplora ma li li naħseb tajb wieħed joqgħod daqsxejn il-bot minnhom speċi. U mela, ġifieri. But they didn't know better fis-sens. Eh, M'hemmx lok li nkun eh, resentful jew jew jew judgmental u wis speċi. Eh, anka għax inti speċ ta' il-konklużjoni tiegħek kienet li ma kienx daqshekk danneġġanti taħseb l-esperjenza.
Jiena ma nħoss li kienet hekk, forsi jiena semmi għal jismaw podcast u nisti għandhom ċertu ideja tiegħi eh, jaħsbu għom ieħor. Ma eh. affarja għom id-dija għandu d-dija taw biex namel il-kas tiegħi. Eh, Le, ma sabiħ li m'għandekx riżentimenti għal l-affarijiet li forsi tqis mhumiex